hello guys welcome back to another episode of mkanelo wa gengerkani le gere mina ni khani ku yakes dos ku swele kinyora am testing twa tora ni khani ku salute salute salute salute menga titimeli menga titimeli la ku mkomba swo swin'wana swimbirhi leswi nga twa hi nga ri this weekend eh, ka weekend lexi a hi vulavula hi swona swa ku hi weekend xa dangerous leswi nga hi kombaka ku na ti-similarities ya maendlelo between mr post na ben mayengani e a hi languteni leswiwa se la lava mi komba swi swimbirhi leswi mr post na ben mahingani va swi endlaku loko va kha va performa leswi ni vonaka hi nga ri swa fana kumbe swa yelana um a hi sunguleni ben mahingani hi languta hi endla yini a hi languteni ben ma vona vanhu va le ku jombeni ka ka ti-barricades ai toneni ku va rina beni xi ri vasecurity tshikani vanhu va mina va ta ka mina tshikani vana va ta ka mina hi xona jesu no jesu i munghana wa xona mani hayi

Birthday animal. Beni na duku. ta vuya la superman kahle kahle. Defense ta Beni they are they are just full of energy. The vibe. Swi na vibes za leswi. i nga xi navela beni loko xi kha xi performa vanhu va xo kha va kha va xi va kha va xi va xi vitana vito hi ndlela leyi waswona so me, me, eh, benny loko a performa i pfulela i e crowd ku yi va ka golden circle um ni ta vulavula swona and i'll give you my opinion about this later mo ni mi komba na leswi mr post a swi endlaku leswi ni komba ni twaka swi yelana na leswi benny mayengani a swi endlaku

lava laha post a vulavulaka leswi swi ni vonaka swi yelana leswi bini a nga swi endla laha a a wa ti vona phosa ti byela vanhu ku ma-security ku pfulela vanhu va lava ta kusuhi na mina susani ti-barricades

um se hi leswi swi endlaka va yisela vanhu leswi vona ku nga ri swa yelana va pfulela um ti-fans ta vona ku ti ti va joyina exitejini leswi swi vitaniwaka hi le ka golden circle golden circle loko i ka ti-concertini tin'wani va yi pfumelela ku vanhu va va va around the stage mara vanhu lava va fanele va hakela mali yo karhi so you must have a ticket ku va i ri ka golden circle leswi swi hi ku vona ka mina ni vona ku hi swona swi nga right ku swi endla than ku va i pfulela ti-barricade ku vanhu va ta that's my opinion ku ri maendlelo ma so ma ku ti-artist ti byela ma-security ku ma mova uh, va pfulela vanhu va nghena exitejini it's very risky it can be very very very risky one day because a wu swi tivi ku i mana nga laha i khome yini i plane yini so siku rin'wana swi nga hi vangela nghozi a wu se ku ri ti-artist maybe a swi fete swi papalata kumbexana loko va endla ti-events va make sure ku ri ku na golden circle circle laha vanhu va va va lava va va va va nga hakela mali ya ku va ka golden circle va va va va nga ta nghena unlike ku just ku pfulela munhu un'wana na un'wana a nghena a endla leswi a swi lavaka that's my opinion it's a very risky business ku va mpfulela ti ti ti fence hi ndlela liya ku ri va nghena va mi joyina xitejini swa pfumeleriwa ka ti-concert to tala ngopfu ku ri vanhu va mi joyina ka golden circle mara vanhu lava va va va hakele mali swi vitaniwa golden circle e, mi va mi va pfumelerini ku va xava mathikithi ya golden circle ma va va around the stage because having fans around the stage creates that atmosphere everybody want to be next to their fans loko vaseketeri va ri le kule you feel like they are so far from you and even your, it can affect your performance actually and uh, negatively and it can positively affect your performance loko eh, vaseketeri va ri kusuhi kumbexana va va rhendzele xiteji swi kahle ngopfu leswi and leswi beni ma hi nga na mr post va swi endlaka ni vona ku hi nga ri swa yelana mara it can be very risky swi nga va vangela nghozi siku rin'wana because a swi tivi ku mani i plane yini khome yini a hi pengi ku fana laha handle guys a hi pengi ku fana so I just, I'll just say ku let, let, let's be very careful about that loko ri ke va lava vanhu a va endli mathikithi ya ti-golden circle ku ri vanhu va kota ku va around the stage otherwise uh, that's my issue about that that, that thing swa ku va va pfulela vanhu va nghena nje nje nje ni twa nga ri a ah, swa swi nga vanga swi nga vanga vangela nghozi siku ri ku a ah, swi nga vangela nghozi n'wana mani okay guys ni khensile kwa mi hi joyinile hayi ka nkanelo ya gingirikani legere hi mina khanuku ekes dors ke swelekile nyora somiwe kome qoqotho ni nqaniwe salut mi nga titimeli mi nga titimeli mi nga titimeli